जे एहन दशा हमरा करत हम्म, बुझा का मुँह पर गोह पर हमरा मुँहे भाई ठेल देलक गोह पर मुँहे भाई ठेल देलक बे तऽ खाओ की के बेटा रे या तोरा माय के चोद तोरे माय के तोरा जे है प्रणाम करू आय धाकम ठठा देबौ हम ठठा देबौ चल आबै छै घर पर तब तोरा बेस्ती करै छियौ की बुझलियै रे आय हमरा कोई नहीं है रे सर तकत हमर बेटा मंगला है का छक्का छोड़े तो घर पर जाकर पता नहीं कत्ता गले नहीं गले से नहीं जान है कह के जैते ना हर बार जाची खेती जाची पथारी जाची बारी जाची झाड़ी जाची आ से खाई ला खोज रहल छे खाना बना के हमर कनिया इंतजार करे है जा बेटे बाबू सब बेटे सब या देख या देख बउआ रे जा जा हमू में कथी लगा लेन छ मुहे में ना देखे छै देखिए टांग के दशा देखी बाप रे बाप

बाप रे बाप मुहे भरे आयो बुढ़बा कहाँ के बाप सबके अथी भऽ गेलै खेलौना भऽ गेलै खेलुनिया छिया छिया दुआरे खेलौना छा तू। घर के बूढ़ बकरी उड़ा से ठठा ई देख तऽ पूरा आँखि आर में लागल है नाक आर में देखै लागल है छै। तू देख तऽ टांग आर में बाप रे बाप लगा देलक हमरा तऽ ओकरा कुछ नहि तू कहल हा कहाँ कहलियै

की भेल बेटा के समझावे नहीं छिए हमर बेटा कथी केलक अहाँ के कथी कहलक हमरा खेत में से जाके मुरई उखाड़ लेलक अहाँ के खेत से मुरई उखाड़ लेलका एक बुढ़वा मर्दावा सब के बेटा या तब चोर चुआर सब के करले घुरैया ये की कहै छै ओकरा भरि दिन समझाबै छै रे बौआ ककरो कोनो चीज नहीं अथी कराय आ तब जाके उखाड़ ले ये गोटन के भरि गांव के लोग हमरा उलन देबे में माथा हमर खराब हो जाय आइ जे छाड़ा अबे ने त बढ़िया से थुरबा आइयो पूरा हमर मुरई धान देलक उखाड़ लेलक

रे त हम कहलिए दाल बनावे ला कुकर होय त ठीक है ई नहीं करे केकरो घर से चोरा के लिया को देखा सरे तर बंस कुलार दे तन दू गो सिलेंडर में देखै छी हैं केना केना चौक पे से हम चोरा के लेलिए जे हम ही बुझै छिए हैं तैयो तोर खाना नहीं बनबै छै हर हमे हमेशा हे भगवान रे का तोरा हम एते निक निक बात समझावे तो शेर माथा में नहीं घुसे आ चोरी करे के तोरा मत

या किया ने लिखतै? अहाँ सबके गोर पकड़ै छियै हाथ धरै छियै माफ कऽ दे धिया पुता नहि है बुझे वाला आइ दिन से एहन गलती नहि करते हम समझा बुझा देब नहि होते तऽ कना निये गाँव भेज देब ओते रहते जा तऽ से बान्हि के रखियौ ने हाँ, नहीं। लोक की कुत्ता बिलाइ जे पोसै है तऽ ओकरा कड़ी लगा के रखै है ने तेनाहिते अहाँके बेटा भऽ गेल ओकरा एकरा- कड़ी लगा के सिकड़ में बान्हि के एकरा रखियौ एतऽ नहि आँय? रखबै जा जा जा जाओ हमरे से कहाँ जाउ एकरा धुतै के आँय? च- चलथिन काका पोखरी में जाकर धो लेथिन हाँ हम धो लेब अच्छा। जाइ छै पोखरी में नहा लेब हम अच्छा जाऊ जा चल बच्चा दिया चल बाबा लेकिन बेटा का समझा बुझा कर रखो समझा ले बच्चा अताई ने मुते दियो जा आय चल बाबू जा चल बाबा दर्शक बंधु अहाँ सब की देख रहल छै का यो अखनो अपना सब गांव समाज में जे है एहन सब बदमाश छोरा सब है जे बूढ़ पुरान के जे है यहाँ के खिसियावत खिसियावत मार दे है का आय कहावत में नहीं कि बूढ़ बकी हुआ से ठट्ठा सएह छोरा सबके बुझा रहलै हन एना नहि करबाक चाही कि बोर बुजुर्ग के संगे एहन तरह के व्यवहार करबाक चाही आइ बुझौता केना कऽ के ऊपर ठेल देलकै एना करबाक चाही एना नहि करबाक चाही एहि दुआरे कहै छी जे गलती ओ केलक हन ओहन गलती अपने से नहि करब जे बूढ़ पुरान के संगे एहन तरह के काज करब अपने सब